Salam mähriban ildeşler. Bu günki sapagymyzda dizaýn maketleri bilen işleşmek barada gürleşeris. Dizaýn maketleriň üstünde işlemek üçin degişli programmalar, applicationlar ulanylýar. Olar Adobe Photoshop, Adobe XD, Figma, Avacode ýaly programmalar ulanylýar. Soň dizaýn maketlerdäki maketlerdäki papkalary, bukjalary we olaryň gatlaklary barada düşündirerin. Soň siz esasy nämeleri başarmaly? Siz web developer bolup başarmaly zatlaryňyz şol dizaýn maketlerden surat alyp bilmeli, ikonkany alyp bilmeli, şrift, şriftleriň ululygyny, arasyndaky boşluklaryny we reňklerini almaly. Soň bolsa suratyň formatlary barada düşünerin. JPEG, PNG we SVG surat formatlarynyň tapawudyny düşündiren. Dizaýn mekge şular ýaly formatda bolup bilýär, PST formatda bolsa VXT formatda bolýar, Fig bolsa Figma formatda bolýar. Programmalaryň tapawudyny düşündirjek bolsak, Adobe Photoshop köp ulanylmaýar. Esasy şu wagtky iň köp web dewlopperleri üçin amatly hasaplanýanlar Avocode we Figma. Ýöne ikisiniň tapawudy Avocode pully, Pigma bolsa mugt bolmanda. Şoň üçin meň özüm dogrymy aýtsam Pigma ullanýan. Adobe Photoshopda ullanmak o diýen amatly däl edil Figma däki ýaly. Avocode aýaňky aýdyşym ýaly pully. Avocode özünde Figma, Adobe XD, Photoshop, Adobe Illustrator ýalak formatlary açyp işläp bolýar. Figma ikisi, Avocode bilen Figma ikisi has ullanmak üçin amatly. Ýagny bize CSS formatdaky kodlaryny çykaryp berýär. Has giňişleýin öz web sahypasyndan görüp bilersiňiz. Men web sahypalaryny paýlaşaryn. Hem-de belläp geçmek isleýän zadym Avocode Paystech we Figma programmalarda özüňize ýüklemän onlaýn formatda işläp bilýäňiz, onlaýn işläp bilýäňiz. Kompýuteriňiz pesräk bolsa, agyram düşýän bolsa onlaýn işläp bilýäňiz internetiň üsti bilen. Uzyn persde awokadoň mugt görnüşi, ýöne edil awokado ýaly has amatly-da görýän bolsaňyz, Ine öz suratymy geçireýin. Görýän bolsaňyz ýeke-ýeke tekstiň üstüne basyp şu taýlardan görüp bilýäňiz. Ne uzynlygy, beýikligi, reňki. Her tekstiň zadyň üstüne basyp arasyndaky boşlugy ýani şu bilen şu button bilen şu nomer telefonyň arasyndaky boşluk ýigrimi bir piksel. ýa-da şuň uzynlygy iki ýüz elli ýedi, beýikligi bolsa elli sekiz piksel. Şeýdip, görüp bilersiňiz. Munam onlaýn işläp bolýar PStage-da. PStage-e girýäňiz. Öz sahypasyna. Görýän bolsaňyz PlayStation özüne-de Photoshop, Adobe XD, SketchUp File, SVG File, suratlar we Adobe Illustrator-lary açyp bolýar, pdf faýl hem açyp bolýar. Size ýa faýly getirip goýýaňyz ýa-da şu ýerden bir zat açsaňyz Görýäňok görüp bolýan. Görýän bolsaňyz çep gapdalda ýagny bukjalar, gatlaklar bar diýdim. Ýagny muny görmek üçin ýokardaky şapka sizä şapkasynyň içinde açsaňyz, şapkasynyň içinde knopka bar. telefon nomer bar we logotip bar. Şeýdip tertipli bir-biriniň içine salyp bilýäňiz. Bu PSTH-de. Ondan başgada bu fotoshop ba fotoshoby köpiňiz bilýän bolsaňyz gerek fotoshop ýükläp fotoshopda-da işläp bolýar fotoshopam edil psdşdäki ýaly formatda ýagny şular ýaly görnüşde sag gapdalda sazlamalar bolýar Meň bu günki we kursuň dowamynda işlejek programma esasy Figma bolar. Figmada hem onlaýn işläp bilýäňiz, hem tim bolup işlemek üçin, ýagny komanda bolup işlemek üçin has amatly platforma. Görýän bolsaňyz, teswir galdyryp bolýar. Wektoryň grafikalaryny çyzyp bolýar. Birnäçe sazlamalar bar. Men häzir ýeke-ýeke görkezerin. Dizaýn maketleri nädip açmaly? Awokadda gynansakda men mugt ulanýan wagtymda bolupdyr, şonuň üçin figmada görkezerin. Häzir gatlaklary we bukjalary görkezerin. Figmada görýän bolsaňyz, şular ýaly aýdaly web sahypasy üçin şular ýaly formatda, ýagny ştada web dizaýnerleri ýazýar. Esasy uzynlygy 1280 bolan. A berde tablet üçin 768, berde bolsa mobil telefonlar üçin dizaýny. Hersini aýratyn gapdalynça şular ýaly amatly goýup bolýar. Soň çep tarapdan başlasak, düşündirip şular ýaly gatlaklara bölüp bolýar. Ýagny mysal üçin aýdaly web maketiň kompýuter üçin ýagny uzynlygy mümkin ýüz segsen piksel bolan açýas içini açsak görýän bolsak header bar. Headeriň içinde ýokarky zatlar bar. Soň ikinji section start screen ondan soň about Her section şeýdip şeýdip bir bukjaň içinde saklap bolýar. Häzir içine girsek, headeriň içine girsek, ýakynladaýyn. Görýän bolsaňyz logo, logotip bar, buram navbar menu bar. Logotipiň içinde title bar, buram subtitle bar. Logotip bolup gitýär şe. Navbar menuň içinden başsa, ýeke-ýeke link bar. Görýän bolsaň link active. Şeýdip bukjalaryň içine salyp tertip şeklinde goýmak üçin has amatly. Çep tarapda mysal üçin aýdan Start Screen. Start Screen başlaýan kompýuterde açan wagtyňyz birinji çykjak sahypa. Görýän bolsaňyz surat bar. Start Screen. Ýagny headerden aşakda background bar. Görýän bolsaňyz başlaýan background bar. aýryp goýup bileris. Görýän bolsaňyz backgroundyň öz suraty şular ýaly. Ýöne suratyň üstüne de ýene bir surat goýulypdyr. Start screen contentiň bir tek content, bärde bolsa surat sagapdylar. Contentiň içini açamyzda tekstler we button düwme bar. şeýdip bukjalar görnüşinde bir-biriniň içine salyp bolýar. Ondan soň nämeleri almagy başarmaly? Surat we aýkon. Suratlary almak üçin men özüm biraz kiçeldeýin. Suratlar görýän bolsaňyz, şu suraty almak üçin şurada PNG, JPEG formatlary bar. Şuradan öz formatyny saýlap eksport edip bolýar. Suratlary almak üçin ştaýda formatlaryny saýlap bilýäňiz, mysal üçin jpeg formatda alsaňyz. Bar ýalak. Save etsek. Görsek. Jpeg formatda bolýar. PNG formatda alsak, PNG formatdan şeýdip ştaýdan eksport edip bilýäris. Mysal üçin vektoryň grafikalary svg faýllary ustadan svg edip alyp bilýäris ýa-da pdf formatda alyp bilýäris islän görnüşiňizde alyp bilýäris suratlary almak üçin ikonlaram ýaňky svg faýllar ondan soň font ýagny şriftleri almak üçin şriftleri almak üçin şular ýaly şriftiň üstüne basýaňyz. Aslynda Figma-da şular ýaly sazlamasy bar, ýagny ýokardan dizaýn diýen ýerden nirde durýanyny, ortada durmalymy, gyrada durmalymy şony sazlap, özüňiz beýikligini, uzynlygyny, ýerleşýän ýerini, reňkini zat üýtgedip bilýäňiz. Ýöne siz dizaýner däl bolsaňyz, diňe web-saýta geçirmek isleseňiz, şurada inspektor Inspect diýen ýerde aşak geçerseňiz CSS formatda çykaryp berýär size. Göni şuny aslynda kopýa edip, copy paste edip bilersiňiz öz CSS faýlyňyza. Bärde kod görnüşinde, bärde bolsa adaty görnüşde ýazgyly durýar. Siz kod görnüşini göni copy paste etseňiz CSS faýlda copy paste etýär. CSS faýldan başga iOS üçin bar we Android üçin hem bar. özüňize gerek bolsa alyp bilersiňiz. Ýöne biz web üçin diňe CSS faýlyny alýas. Hmm. Ony aýtdyk. Indi ululygy. Ululygyny aýtjak bolsak, indi ştaýda zatlar bar. dört ýüz goýulygy, stili, ululygy kyrk, kyrk dört piksel, line height, bu setirleriň arasyndaky boşluk şolary şu taýdan alyp bilýäňiz. Ine bärde-de ýazuwly bolmaly. Ine line height ýüz otuz prosent ýa-da elli ýedi piksel esasy elli ýedi piksel diýip aýtsaňyz bolar. Bärde dizaýner nähili goýsa-da bize hem pikseli hem prosent görnüşinde görkezýär. Display Flex-i inte geljekde geçeris. Esasy siziň size gerek zatlar Font Family ýagny şriftiň görnüşi, Georgia, Font Style, Normal, Font Weight Normal, Font Size ýagny zadyň, şriftiň ululygy Lionheight, setirleriň arasyndaky uzaklygy, ululygy we şolar ýaly. Bärden aslynda üýtgedibem bilersiňiz. Ondan daşgaryn, arasyndaky boşluklar we reňkler. Arasyndaky boşluklary tekstden aşakdaky tekstiň arasyndaky boşlugyň ululygyny biljek bolsak näçe pikselligini alta bassak görkezýär kyrk iki piksel alty saklap dursak şular ýaly görkezjek şu blogyň ara içindäki tapawudy surat bilen arasyndaky tapawudy indi mysal üçin aýdaly şu blok diýeli şu blok bilen suratyň arasyndaky boşluk ýüz ýigrimi piksel şu aýdaly şu seksiýondaky ýokarsynda segsen Padding, ýagny buşluk, aşagynda bolsa ýüz gapdalynda-da näçedigini görkezýär. Şeýdip ýeke-ýeke arasyndaky tapawudyny hasaplap, şu ýerden alta basyp görüp, web-tolokada-da şeýdip bilýäňiz. Şoňa görä sazlama goýup bilýäňiz. Ine, görýän bolsaňyz ýüz ýigrimi piksel. Arasyndaky tapawut ýokaryk altmyş, aşak ýüz. Buram reňkleri görmek üçin, mysal üçin aýdaly, şu batanyň reňkini görmek üçin ştada reňkleri bar, color primer diýip bellenildi. Muny indi CSS-däki hex formatda görjek bolsak, ine, ştada color primer-iň sazlamasyny görkezýär. Ýagny border radius 100 piksel, background-am şu reňkde. Ýagny batanyň background-y. Mysal üçin Stadex tekstleriňem reňklerini görüp bolýar. Aslynda Stadex CSS-däki zatda tekstiň reňkini görkezýär. Aşakda color diýip. Mysal üçin şu elektron kartoçkasynyň backgroundy şu reňkde diýip görkezýär. Ýa-da şu linkleriň reňkini görkezýär. RGB görnüşinde görkezýär, soňam hex formatda-da görkezýär. Esasy siz hex formatda ullanyberiň. Size has aňsat bolar. Zor düşündirdim. Surat formatlarynyň tapawudy. Surat formatlary aýdyşym ýaly JPEG, PNG we SVG. Vektor grafikasy bolýar. Bularyň tapawudyny düşündireýin. Jpeg format bolanda adaty surat format bolýar ýaňky şu güjügi eksport etsek şu ýerden dizaýn diýen ýerden jpeg formatda save etsek şuny şular ýalak save etýär. Mysal üçin aýdalyň ine şuny görýän bolsaňyz şu surat ýagny illýustrator birnäçe wektorlardan durýar. Eger şuň içini açyp görsek, görýän bolsaňyz birnäçe wektorlardan ýasalan. Şuny biz grup şekline geçirip, grup şeklinden eksport etjek bolsak, şu ýerden png format saýlamaly bolýar. Eger jpeg format saýlasak nähili görünýär? Jpeg formatda save etsek, görýän bolsaňyz arka fony ak bolşy ýalak ak etýär. Ýöne png formatda etsek arka fonyny aýyrýar ýagny diňe bize illýustratoryň özüni goýýar. Gireňde bärde ýene ak bolýardy ýöne asyl arka fony ýok png formatda save edeňde. Başga png formatdan başga-da svg grafikalar bar. Bular nähili bolýar? beýleki surat görnüşinden tapawutlylykda SVG grafikalary görýän bolsaňyz wektorda çekilýär. Ýagny belli bir wektor wektorlaryň emele getirmeginde ýasalan surat bolup durýar. SVG formatyň beýleki formatlardan tapawutlylygy näçe ulagsagam hilini ýitirmeýär. Görýän bolsaňyz näçe ulagsagam hilini ýitirenok. Şu näçe ulagsagam şol bir wektorlaryň matematisiki matematiki hasaplamalary bilen şony ulaldyp görkezýär. Şol wektor grafikalaryny. Ýöne surat olar ýaly däl. Suraty näçe köpeltdigimizçe şonça hilini açylýar. Mysal üçin aýdaly, şu güjügiň suratyny näçe ulaltdygymyzça, şonça hili gaçýan görýän bolsaňyz. Görýän bolsaňyz, piksel piksel bolup hili gaçýar, ýöne SVG formatdaky wektorlar olar ýalyda näçe ulaltdygymyzça, şonça hilini saklaýar. SVG formatlaryny SVG diýip eksport edip bilýäris, ýagny özümize Sahraýynda edip bilýäs. Ýöne SVG formatlaryny PNG, JPEG formatda-da save edip bolýar, ýöne bular ýalak save edeňizden soň geljekde ulanyňyzda şol formaty bermän bilýär. Mysal üçin PNG formatda save etdim, ýöne ulaltsak görýän bolsak hilini gaçyrýar. Ýöne SVG formatda näçe ulaltdygymyzça şonça-da öz hilini saklaýar. Meniň öwretjeklerim şulardan ybaratdy, ýagny biziň web maketden esasy bilmeli zatlarymyz suratlary, tekstleri, arasyndaky boşluklary alyp bilmek. Galan zatlaram tejribe bilen has ökdeläp gidersiňiz. Meniň şu günki öwretjek zatlarym şulardan ybaratdy. Nesip bolsa geljekki sapaklarda görüşýänçä köş sag boluň.